Dwi'n meddwl bod e'n galed unrhyw le, unrhyw, dim ots am pa iaith wyt ti'n canu. Yn, um, uh, os wyt ti ddim yn uh, making it big, chymod, um, a i, i wneud e fel yna, mae rhaid ti roi uh, dy hunan yn, yn llwyr mewn dwylo masnachwyr. A sa i erioed wedi wneud hynny. Wel ar un adeg yy o'n i gyda Warner Brothers a o'n i ddim yn lico fe so nes i jyst yym es i yy i ffwrdd a jyst yym yym tra bo'r contract yn rhedeg allan ch'mod am am ryw pum mlynedd ch'mod. So o'n i'n rhydd wedyn t'mod o'n i ddim yn lico'r yym teimlad o fod yn yym rhywun yn gallu gweud yy o yw yy ma' raid ti fod fan 'yn yy Yr wythnos nesa ma raid ti fynd i California i byw yy ma raid i ti fynd i fan hyn i am mis ma raid ti neud beth ma ni'n gweud achos wyt ti wedi arwyddo contract t'mod i i yy sy'n gweud rili i radde ni yw'r boss t'mod So, wyt ti'n colli mas, chymod, dyna'r unig ffordd i, i, i llwyddo yn showbiz, yn, yn um, record industry, yw trwy'r bobl yma. Um, dim lawer o bobl yn, uh, yn llwyddo uh, ar ben ei hunan, yn dechrau uh, uh, yn fach a just naturiol yn mynd i'r cyhoedd mewn ffordd naturiol sydd yn tu hwnt i i'r masnachwyr, hynny yw y bobl sy'n redeg y cwmnïau mawr, tymod, CBS, Warners a M, uh, tymod, United Artists. Dwi ddim yn gweld Brynan uh, yn just fel canwr na cyfansoddwr. Dwi just, uh, tymod, o'n i'n leicio blynydde yn ôl, tymod, um, existentialism hwn. Um, lot o pethau o'n nhw'n gweud. Um, Stim eisiau bod, ti jyst yn bod, ti jyst, uh, ti ddim yn actor, ti ddim yn bank manager, ti ddim yn um, uh, cyfwelydd, ti ddim yn um, cameraman, ti ddim yn cynnyrchydd, ti jyst yn just rhywun, ti jyst yma. T'wod? Achos rili, ti jyst yma, ma- yma ma' ni am ryw cyfnod byr, t'wod? So beth yw'r peth 'ma, o ma' raid ti cy-... Achos pan o'n i'n ifanc, yym ryw fath o traddodiadol, math o cartref traddodiadol, o ma' raid ti bod yn rwbeth, ch'mod? A a ma' a ma' a os os ma' os o's yy rwbeth yn dy ben, ma' raid ti fod yn rwbeth pwysig, t'mod? Ond dwi e. Ond dwi ddim yn gweld e fyna, chymod, achos um, dwi'n meddwl, dyna, dyna bod dwi, dwi yn um, creadur creadigol. achos um, dyna gyd uh, ti werth, really, yw beth, ti, beth wyt ti'n gwneud. Ti'n a tydi bank managers yn gwneud ffol. Ti'n Just uh, trin bres, chymod. Dwi wedi meddwl lot am hwnnw. Yym pam pam wyt ti ddim yn ysgrifennu barddoniaeth? Pam wyt ti'n ysgrifennu caneuon? Achos t'mod tydi caneu- y y y cân ddim yy cystal yy yy â barddoniaeth, ma' barddoniaeth yn rwbeth uchel, mwy uchel na sgrifennu caneuon on'd yw e? Wel t'mod mewn t'mod... Ie ie ie. Ond yym So, falle wyt ti'n gallu um, meddwl o... Um, dwi'n cymryd um, y ffordd rwydd allan o'r broblem yma, achos falle mae barddoniaeth yn gormod i, i taclo. Chymod? So, ti, ti jyst yn ysgrifennu cyneuon yn lle barddoniaeth. falle, so, dwi ddim yn gwybod, ond dwi'n meddwl fel yna. Ond um, clywys i rywun ar y radio un, un, un bore um, rhyw raglen, um, nhw, um, DJ raglen ar Radio Cymru. A oedd y boi yn gweud, o, um, war ein y cyneuon fi, a wedi dde ar ôl, um, o um, Mike Stevens, um, uh,

derbyn um, cymdeithas mewn inverted commas fel mae'n modern, modern society. Chymod, mae rhaid i ti hel blydi arian trwy'r amser. Ti'n mwyn? Nes bod ti'n colli popeth arall. Ti'n mwyn? Ti, ti, ddim, ti ddim yn gweld dim byd ond uh, blydi ti'n bod, uh, tyn, tynnel blydi air na, chymod, o dy flaen di. So, ys ti'n derbyn, bod ni'n derbyn bod cymdeithas fel e, yn gyffredinol, sy'n mae lle yr artist yn hyn? Be, be, oes a ddyletswydd yna chdi i well, trio neu Wel, mae ma dyletswydd ar yr artist, dwi'n meddwl, chymod, uh, i, i dangos, um, i fod um, tu allan o'r, or, or, um, or atlus, ond, ond mae'n anodd, wel, i, i fod tu allan i'r ratres, ond e. Ond i, e, o, i, i, i, i dangos um, pethau fel ma nhw, he, heb um, um, yr effaith mae ma, ma rhan fwy o bobl yn cael o, o, o bod yn, yn, yn, yn cymdeithasol. Byswn i ddim yn licio cael album sy'n llawn o gyneuon nostalgic neu, ti'n bod, gyneuon drist. Ti'n bod, dwi... Um, Cawn ni weld, dwi eisiau gwneud album syml, fi ddim syml lot o ffyrynau arno fe. Ond, um, ond bydd pob can yn, yn, yn, yn, yn can bwysig mewn hanes, dwi'n meddwl, yn y pen draw. Achos maen ma nhw'n lawer mwy... Um, cryf 'na. Fel o'n i'n gweud o'r bla'n ch'mod yy ma' ma' pob llinell yn yn yn yy yn mwy mwy cryf nawr na na o- oedden nhw o'r bla'n yn gwedwch yy dyddie yym nos di nos da neu lapis lazuli. Yym. So gewn ni weld. Grêt, dioch yn fawr i ti. Hmm.